vomei khei vomei khei hi la ta kha a khei va a fak kha au ta tele cha um vomei khei kala e hi la ta nam hau thi ba me mm nam hau nam hau thi ba ma ok

Ah, na vo chei ve cha ta hi le hi cha a mei la le ta au va no MTC MDF le ta a au va a mei cha vo ri a mei cha na vo chei se roi ke ta hi le cha mei cha ri kha phoi li vo ta a mei cha vo ri pa ke cha phoi li a phoi li re va ke ta hi le hi ta a vo ri va cha ta hi he cha ma cha pai ne cha le MTC MDF le lai pi khi no khi po ta

a IO thi ve le lai pi mei ta IO thi va cha ve okay le lai pi ta IO thi va va cha vi ye ta kha an pan hai ra kha vo ri kheva cha kha ve ta cha mo la hi le ta ri kheve a cha cha le lai pi ta IO va cha cha mo le le lai pi au ka tha a phoi si lu nge u lu ta pan hai khiva kha le le lai pi le ta

Ke thau ne ko kia ko tho. Ko tho le ta tlo ne ka ta. Ke me me khi no ka ta. Tle cha na va zu e sala le ta a au va. Uno pa ne avo tlo vo an ta. Ke ma kha. Tle cha na va mia to khi e ta.

pe chan ah an tu vi ta vo thi i ta thli chan an tu vi cha cha cha ano ta po thli chan ah ta thli an chan da vi va thli chan ah an tu vi vi kha cha cha cha cha akhi ai o thi vi nang pan hei rava cha cha cha akhi ai o thi vi ano ta po a chau khno phono rin no ta thli chan an tu vi kha kha kha kha ananai

a phuai si le te a hlu pe rai chako ta rai shen shen ta cha rai she chho le cha ta hei a fin da he a fei atan na ko cha le ta a phuai si ko le he ta rai shen da palu atlai ba hlum pi o a lila le ta isi ta to no no an hin na von ta ob ta an hin na va to no no an hi va hi ana nei ob ta ma thin na va ana nei isi ta ma thin va ana nei Cel zo cha a fin da zo he pan hei uh, ki ta pachan ta pan hei chema sha ro ta constitution by law phu tha zo ne ta khate ma cham cha pa ta khate ma bi ma ri to zo he a pan hei wa thlu pi au sir a de cha na mai ho thai ve na na mai cha tlu ve na number 1 le ta na mai cha tlu ve na

a hau ei ma ca a nei a address vo pala ba cha cha cha nam pi li khe cha ma la ne a hau ku cheu la ma phul ku ro mai ma vo a ka ma mi ta ma ka ma ei chi ke ei thla la khal ka dam ama to ki a sai ko mana a de cha

Hi ei hi a hau ei ma ca tel ki che pan hei mana cha he la MTC MDF khong song ei a cha te che pan hei okay hi ei hi MTC MDF khong song ei na cha e te ba cha pan hei MTC MDF no wo mai mo wo na mei mhe na mo tu va ki mei cha am palo pa fa ata ha ti te ta

arai she lo no then ki hla ta ampi lia cha ke cha ki mai ta ma tu hra so chama sta ki mai cha phu ku phu ku fu ama cha wa ta hi ka ta ma to ta za a hi le ta o cho no u le ta o cho ji u le ta apa ku khe ta rai ma she wa hi address le ta rai ma she khe ne he za ko cheu le ta rai ma she khe ne ana te fe ma ta he le he apa ta ta ana che bi wa cha ta ton ta fa nei na Pan hei chi se cha. Pan hei chi se cha. Hi le ta pan hei chi se cha. He he tha ti ama thi ton ta. CDF mara ta information cha ho ta. Am pan hei chi va vice CDF mara vice president e cha MTC NDF ta patuva ta va tha ti am thi ton ta. Hi le hi amal han acha shel e hi ama mei te se ei a du bana cha sha ama ei na cha sha ama ei ama mei te ei a du bana cha she te wa thati amai liku ta na vo che ta amai liku ta ha than na vong phu i ta amai liku i ta video ta na vong phu i ta za khan nei ka hi ta na cha li ke cha video la ha thle la vo pho so ne vo vo pala ne sta mi ta ata nei nei nei thopi avo ngian ta kate kate hei fa kam ha ta ta ding athiva au le liva ta ta nei le ta hi le he

mia tanga vi mia te thi po mia mia ta thi le li a vi atu a mia to thia vi te nam pacha ro ta na mai na ma cha na kan ma mau cho e ta ka su tu ri tha na mai na ma cha na ta kan ma mau cho is ta he hinam to cho e cha ma cha na mai na ma cha na ta ka apan he mo la hi ho ta he to nga vi chi ta bu kha

ai dere si lo chang am pan hei khai ne am pan hei khai ne che ai cha ta kimi jo khatem am tu thi ro kimi tam tu thi na zi ta am tu ro ne am pa lo na pa fu nga sa she ve ra choi le ta mi ong lai ta do ong so su chi ai ya pa tu va ma ra ra le ta